Ok, mae'r fideo yma mynd i edrych ar um, mynegi rif fel canran o rif arall. Cwpl o bethau, mynegi yw y gair um, cywir am rwch, neu gair posh os chi'n moyn am rwch. So, mynegi rif fel canran o un arall yn fel rwch rif fel canran o un arall. Um, cwbl o bethau i gofio. Un, sicrhewch bod fod unedau rifau yr un fath. So os mae un mewn centimetrau a'r llall mewn metrau, newidwch y ddau i'r centimetrau neu i fetrau. So mae'n bwysig bod chi'n gwybod sawl uh, milimetr sy'n mewn centimetr, sawl centimetr sy'n mewn metr, sawl grams mewn kilogram ac yn y blaen. Ysgrifennwch y rifau fel ffracsiynau. Um, pwynt 3, llioswch y ffracsiwn gan gant, a wedyn pwynt 4, cofiwch i ysgrifennu'r ateb gyda'r symbol canran uh, ar y diwedd. Okay. So fi'n mynd i edrych fan hyn ar um, ddau enghraifft. Right. Yr enghraifft gyntaf, Mae'n dweud yn 7M1, mae 13 bachgen ac 17 merch. Pa ganran sy'n fechgyn? So, tanlinellwch be chi moyn. So, pa ganran sy'n fechgyn? So,

defnyddiwch y botwm ffracsiwn. So, agor y botwm ffracsiwn, 13 dros 30. Ewch mas o'r ffracsiwn, sicrhewch bod chi'n dod mas o'r ffracsiwn, lle os i gael 100. A'r ateb yn dod lan fel yna, i newid ei ddigolyn, Mae e'n 43.3 calchol. So 43.3 calchol y cant. Sicrhewch bod chi'n rhoi y pwynt degol a hefyd y smot yn uwch ben y rif sy'n cylchu. A wedyn, enghraifft 2, mae Aaron Ramsey wedi sgorio 16 gol mewn 61 gêm dros Gymru. Mynegwch nifer y goliau fel canran o sawl gêm mae wedi chwarae. So eto fan hyn, i ni'n gwybod faint o goliau mae wedi sgorio, i ni'n gwybod faint o gemau mae wedi chwarae, chi angen lliosi gan 100. Ok, so chi'n mynd eto at y cyfrifiannell, agor y botwm ffracsiwn, 16 dros 61, Llios i gan cant. Newidwch e i ddegolyn. Na re, mae lot o rifau yn dilyn y pwynt egol fan hyn, so tysyn ni'n awgrymu bod chi'n talgranu fe i un lle degol neu ddau le degol. So mae'r ateb yn dod mas fel 26.2

Dau, tri y cant. Ond mae hwnna'n, ar gyfer rhywun sy'n wario canol y cae, mae hwnna yn rili, really, rili really dda. Mae wedi sgorio gol mewn dros cwarter o gymau. Mae wedi chwarae. Mae fe, mae gen i set y gwestiynau hoff yn ei bod chi yn ceisio ateb fan hyn. Okay. So cwestiwn un, mewn un litr o air mae yna tua 205 ml o oxygen, 785 ml o nitrogen, 10 ml o argon, tua faint o'r air sy'n nitrogen, fel canran.

Na, sori. Cwestiwn 4. Ar ddechrau cyfnod clo, pwysau John oedd 86 kilogram, erbyn heddiw ei bwys yw 82 kilogram. Mynegwch y newid fel canran o'i bwysau greiddiol. Solwch fan am y gofn chi fynd o mas y newid. Yeah. A wedyn y cwestiwn ola, Arwyn efydd petriol A ydy 28 cm sgwar, arwyn efydd petriol B ydy 58 cm sgwar, mynegwch arwyn efydd petriol A fel canran o betriol B. Ok, cwpl o bethau, defnyddiwch cyfrifiannell i'ch helpu chi, cofiwch i dalgrynu'n gywir, a bach o marfer, chi gallu creu cwestiynau eich hunan. Ok, diolch, off chi.